na say a ceremony wey we take am for do something e no pass fine countryman countrywoman the thing pass we small young boy so eh he talk say life dey over trouble ye say dey so him brother and him sister dem dey hate ye and then we talk for him small brother say the way wey All people dey hate you so the thing dey make you dey some way. He say even him papa dem dey hate you. And then the thing hurry, hurry, hurry. He go decide he go drink arata chop die. That perica drink arata chop die. As I dey talk for una so, na so the peripheral e go six feet underground. That peripheral don kwara, na so they dey talk am. Countryman, countrywoman, life strong, thing dem strong. But we must know say no nothing no dey wey e reach life. Na true say life na some simple thing wey fit make am anyhow you kwara, but life too e be very enjoyable. If you get problem today, Just talk for yourself say one day na 24 hours. You dey for Monday, tomorrow go be Tuesday. Na your way for tell yourself say better days ahead. Eh, trouble dey come na for living people. So if you dey live pro you always calm, na for you for stand firm against that problem then you try to solve am with plenty sense. If you get wahala, e fine too say make you talk am. for people wey dey dey around you eh no take am you wan begin swallow am with am you swallow the problem because when you swallow am e fit enter your belle sotey e burst and when e don burst so you no man no dey wey dey talk with you the consequence fit be na that one for go drink arata chop die so na so e happen for that side for betua whether pedika injong arata chop die and then e strip straight like ruler ikwara

E don kwara and then tumbu don start comot for his skin. Na municipal police dem wey dey inform dem and then dey inform uh, police and then dey come now for come move their body for that man for inside house. Na wetin kill na high blood pressure na wetin na the question wey plenty people dey see ask am now so tey go reach tomorrow countryman countrywoman. E just sleep so e die. Una remember that commissioner for police For that side for Itukebe for Yaoundé last week, where he too he been sleep for your house, Ikwara. Na three days after where they be go see their body, eh, before them take her now, they go for mortuary and then they do it way they be do am for day. Countryman, countrywoman. So now we ask me that one day say na true way we talk say some gendarme e be kill himself for that side for Abomban. I say, yeah, na true. Some gendarme man he take gun, shoot himself with am. Whether na palava and jumba o, na palava a woman o, na palava wait you, we never know am, so take her reach today. But the one who dey talk am now, countryman, na that one for Pika this, Pika 10 for Douala, wey the man he quarrel for inside him house. Another story Story dey, countryman, countrywoman. Paka paka story dey. The one wey wan knack am for una na na so so for Duala. Wetin happen? Some small young girl, I talk say eh, countryman, countrywoman, small young girl wey dey dey call say Oscarine. Wetin happen with Oscarine? no be peri say e don go bolo e comot now for bolo e e dey go back for for for house as e dey go back for their town e reach for for town wetin happen for gate wey wan enter gate some man start talk for e for 9pm for lopom eh na for lopom for duwala here He stand he hear the thing wey the man dey talk. The man tell him say dey so uh, wetin dey worry boy dem for quarter. He tell the man say eh eh, he just enter the quarter na new. He dey worry people say he no know no man for the quarter so he no know the mess wey he dey worry am. Say he dey hook up for morning time, fix his skin, wash am, uh, wear him clothes, going for work and then come in this time. Na so he dey come in. So he no know whether E no know person wey e dey hurt am for kwata, e no dey find palava for kwata, e no get no matter with any man for kwata. That man tell you say e dey so, I dey hungry, you fit give me small nyama? He tell you say okay, wait me I go inside house, I look at whether something dey, I bring am for you, make you nyama. E no bring you trouble eh, Oscar dey talk small small, na so nyanga dey pass trouble dey follow am for back, countryman, countrywoman, ama ainen.

for say make they catch that person make talk wetin happen who send him or na wetin be happen then the judgment go pass and then nangata one time because justice must take its course na grammar wey i talk am for there because that matter e wrong na wrong matter Countryman, countrywoman, people dem no fit take upon themselves so for the Kwara people dem. Joe the key key people dem, Joe the key man, you go the one, kill the one, kill the one, kill the one. Now you give life, even if now you be give life, you get right for the Kwara e? Not at all. Countryman, countrywoman, Una know say I be tell una for Tuesdays for the matter for some young girl for that side for Kuptamu na for Nun division for West region. Wetin be happen for you? Whether na how they be catch you for your house or you be the waka if you wan go some place they take you o. Four man pikin dem, four able body man pikin dem, kpang kpang kpang kpang so. They take that girl

I say tori dey. Another tori wey we give una now na for that side for Lokpom still na for Duala. Some young girl wey e dey with im boyfriend dey dey stay for one house dey get pikin. Twins pikin dey wey the pikin dey dey three years. The girl now e don catch belle again.

For social media, when they talk the matter, the matter dey pass see countryman, countrywoman. Na wetin fit happen so you say me man, you mbio, you say ramu mbio, eh? You say you no dey give money, you dey chop him, you dey chop him, you dey chop him. Why you dey chop him? When na you, you go begin suck bum bum Inside where you no put rapping. Normally, you want song bombo where you no want Tamim Biok enter, you must put rapping. Because if you put rapping, all man no say, eh, eh, you go rap, go make am, Tamim Biok no go, eh, you no go enter. Now so the thing happen, countryman, countrywoman. Countryman, countrywoman, we go for that side for Niger. Wetin happen for Niger? na for that state for naija wey dem dey call am say niger uh-huh, n-i-g-e-r the governor for there for niger state for nigeria im name na mohammed umar bago e don talk for all police people all ketu dem He say Kotu, any man wey una see wey get dada, that mean say that Rastafarian dey bear them. Wey dem dey call am say dreadlock for big grammar. If you get dada, they must catch you, they cut am. All dreadlock people, they must catch them, cut am. And then if they see you with gun, your own gata e go e go pass place and then any man after e don pass the order wey dey go see you with that dada dey go cut am and then e go pay penalty na so e don give order for all wadam all police dem for that side for niger state for nigeria wetin happen e fit be say that people dem wey dey dey create dey dey create all disorder dey dey catch pikin dem dey dey kidnap on time dem dey weigh that dada Na the thing that way you no wan see Dada again for his state for that side for Nigeria. Plenty, plenty people for Nigeria, they dey support the governor. They say governor ahead ahead. Na good thing wey you dey do. Why man pikin go dey plant him hate? E no correct. Man pikin no suppose for dey plant him hate. Ah ah, na so the thing happen, countryman or countrywoman.